Kärine atamyzdan gelen kär bu. Olam diýinden öwrenen. Seýit bilen öwrenip gelipdir. Sağ ol.

Içine girseň, ony daşyndan görseň bir hili, içini işläp görseň bir hili, ýa-da bir zat höweslenip düşüp zat ýasaýaň. Ýerden turup, ýüzüňi gurjardybam turaňok, bu günüm pylan zat etmeli diýip höwes bilen gelýäň gelen ýurtlaryňdan.

Beş oglum bar, beşden ussa da. bir waka bolup geçdi. Şu nasosy işledýän bir oglan, aý 30-35 ýaşlaryndaky nasos işledýär, Altaý nasos. Onuň tallaryndan sap ýasýar eken, ýene edýär ekeni. Obaň gapdalyndan çetiräginde nasos bilen işledýän ekeniň. Ada ýadyma düşenok, Ural motory bardy. Aý, mugallym diýdim, menem diýdi, şo taýda otyryn welin diýdi, pil, kätme zat saplaýan welin, maňa çüý gerek, gumhana gerek, gurak gerek, dakyp berýä, neme diýä. Aý, men diýdi, bir hepde onuň gatnaýyn diýdi. Öwreneýin, ýeňideýin, şuňňalak-şuňňalak. Aý, bor gelin-ha. Onsoň gelýä welin, Şu wagt serdarym kişikdi-de, emedekläp ýören-de. Onsoň gelýär, pil taýynlap goýýaň, ýaňky çybyk çykarýar, bir zat çapmaly hem ruşnoý-da ýetmez zatlar. Onsoň serdar diýen oglum emedekläp baryp dükana giripdir-de, eline çekiç alyp, bir zadyň üstünde şyňkyldadyp oturan-da. Onsoň çykdym bol, aý, molum men diýdi, gijiräk geläýipdirin öýdýän. Ýok, gijä däl, bu gün aýyr. Ýok, ýok, bu dusaçylyga diýdi. Hä diýýän, oňuna seret-ä diýdi. Eňedekläp gelip, eline neme edip, şol eýýäm öýüň gapdalynda daňsa, soň gal ýaşlykdan öwrenen bular barysy. Hawa, kakamlaram alty dogan-da, erkek dogan. Olaram şuňdy demirden nan iýenden soň, bizem şol kiçikligimizden, ýöräp başlamyzdan ýanlarynda-da. Oňa girip, gizek çekislerden alyp, ýerde oturyp, demir ýenjip, söýüp, solar näme etse etjek bolup ýanlaryna, onuň ýatjak wagtymyzam gapdallaryna stollary bardy, getirip şo taýda ýatyp, ýa kakamyň yzyna uçup ýörüs mydama. Ejemiz bilen işimizem ýokdy. Onuň şeýdip däme, demir ýenjip, demir ýenjip, şeýdip, uly bolup, şeýdip, onsoň bir öwrenen işiňi-ä öz boýnuňa goýýarlar. Ählim bir gyzyklandy öwrenýäň welin ozal seň boýuňda. Bulam ýitmese gowy daýym hünärem. Häzir biz kakam bize öwretdi, bizem indikilere öwret. Ýagy öwretmeseň galsa galdy ýitip gitjek da şu zat. Onuň pilem hökman kolhozlara, daýhanlara gerek zat. Bu şol ýasamda şu gowy çyksa bolýa esasy. Demiremem gowşukdy, eden işim azabym gowuşsa, ana, iň zor onsoň şony alýanam özümiz ýaly daýhan adam-da. Daýhan alyp barar şol işlänine göwnüne ýarasa, gowy pil ekenini alkyş okadan iň biziň nemämiz şol azabymyzyň gowuşdygy-da. Piliň üm azaby ýetdi özüne görä. Şonuň üçin hem pil baý diýip zyňňyldäl dur. Azap edýän adam bilýär gadyryny. Türkmençada berçeň diýilýär, biz ýöne zaklýowka diýýäs, zaklýowka etmeliländi şuny. Berk bir birikdirmeli ikisini. Getir birini. Nure Ismailyň ýatan nemeli. Zaklewkalary. Gitdim bir gitdim elim soň. Dünya ellemiz. Menen şu 6 ýasy 7 ýasyndan başlan bu adamny 45 ýaşadymda. Adamdan 30 ýyldan bäri ony işleýän ony. Gözüňi ýumsaňam şu elim urman urup bilýän.

Şu ýaşymyza çenli işleýäs-dä demir. Ýaşulam ir, ýaş wagt ýaş çadalam. Şol obada birlän, ikilän ussa bolupdyr-da ir wagt. Şo wagtlar bolsaň bir onuň uň ýanyna baryp öwrülip gaýt, ondan pil ýasamany şeýdip. O wagtlar pil ýasaýan birlän, ikilän adam bardy oba boýunça. Indi tüweleme obaň hemmesi ussahana-da-haw. Şu obada togsan prosent-de ussaçylyk edýän.
Öwezmyrat ussa diýen hiç kim bilen kän gepleşmeýärdi. Onuň barsaňam halanok. Onuň men baraýan, Öwezmyrat kaka pylan zady näme etseň bor, näme etseň bor. Onuň bu gün gelende kakam Baýry bilen ikisi oturyşýardylar-da bir-bir arasy daşrak neme bolýan. Eý, pil suwarýaň welin, Öwezmyrat kaka birhili meňki Plan ýyly edil siziňkiler ýaly gaty bolanok, ýenedenok. Onuň bir nemeleri bar-da, gizlin syrlary zatlary. Aha, biz şeýdip suwa sokaýýas-da, pili gyzdyryp, suwarmaly, gataltmaly-da. Aha, sen nädip suwarýaň diýip sorady. Daýy, men-ä şeýdip gyzdyrýan, et gyzyl edýän, ak gyzyl edýän, şeýdip sokaýmaly. Onam çaý içip otyrdy welin, Bir kökäni aldy eline. Dedi, Çüýä pil, şüýem suwuň diýdi. Ýaňky pili elteň dahy eljekden sokýaňda aňryk, bärik, aňryk, bärik. Köke barmagyna çenli barypdy. Onuň ýaňky kökänem çaýyň içinde çalt erýärdi. Agzyny atyp goýberdi. Ana şu ýer suwan boldy. Ýaňky pili birden sokýasy bolyn, piliň töweregini suw gyzýar-da. Ýagny gowy suw içibilenok ekeni. Ana şu aňryk bäri ýetmegini şo suw hemme deň nem eder ýaly-da. Şo sapak boldy-da. Meniň kakam dagy işleýärdi, ol şol ýaş wagty ol. Soň-soňra gelýärdiler ol oglanam, bul oglanam, Eý, şu taýdan mollum adam bol, muny pil ýasap berýäniň. Men pylanjy ýylda pil alyp gitdim diýýär-de. On bäş ýyl, ýigrimi ýyl bolup giden adamlar ýadyna salyp gelýänler-de, Pylanda pil alyp gitdim, şu wagta çenli işledim. Aý, şu gumhanasyna çenli geldi diýýär-de pil. Sopyda-da öwrenişdim. Şonda ýene Sopydan alaýyn çagalarymyza aýdaýyn. Onuň biri oglunam alyp geldi. Men şu kakasyndan pil alyp inen ogly, ynha şunsy ýasa ýaşdy. Men şo pilim şuňky näçe ýyl ulandym. Sebäp öňki dilen adamlar bar, diňe elden ýenjip, ýenjip, ýenjip, ýenjip, ýenjip, ýenjip ýasaýardylar. Häzirki döwürde bolsa bargarka-da kesişdirýärler, aňsat usuly edilýär-de. Indi öňki döwür adamlar gowy azap edipdirler. Kän az. Berk bolanok-a soňkular. Ýok, ol berk bolýar, metal her hili demirler owadyr. Ýöne bir demir tapsalar, ýaňkyny ýenjip, ýenjip, ýenjip, ýenjip bar, şuň bar tokga demirini kakam dagy aýdýardy-da. Pylan ussa diýýär, ýasaýardy, şuň bar tokga demir äkelip diýýär, sandygyň üstünde goýup diýýär. Şony ýa bir wagt kipi otda ýaňky ojar bilen, gyzgyny bilen gyzdyryp, gyzdyryp diýýär, sandala goýup diýýär, çekiçden urup, urup, urup, Tokka degme şeýle tegelek gazan ýaly bolýardy ýaýdanyň, ýuwkaltýarlar. Şondan onsoň pil kesip alýarlar ekeni. Onsoň ýençip-ýençip bir pili bir aýda ýasýarlar, bir pili. Bir pil taýyn etjek bolsalar, bir aýda ýetişdirýärler ekeni. A biz bolsa muny bir pile bir sagat, iki sagatda ýetişdirýäris. Indi näme, döwrüň kämilleşip ösenligi-dä. O döwürde olar diňe el güýji bilen işlenen.
Bir bazarda pil satyp otyrdyk, hol bir ýaşuly geldi. Garagum etrabyndan. Tanamzok. Maňa diýdi, pil gerek diýip ýaňky. Aý, bizem bazaryn bäş alty sany şu şul obaň ussalary pil satýan başga ýerden hiç kim barany, hemmesem özden. Ondan şu Öwezmyrat diýen agamyz bar. Şoň ýanyna iberdiler. Olam, Aý, men, diýdi, o pili ýasaman saňa, diýdi. O pil saňa birini ýasýança, men onyny ýasýan bölek pilden. Men on piliň bahasynam berjek, ýöne meň diýenim bolsun, diýdi. Ondan soň soraýbidäp gördük, ol Ataga diýýär, Ata döw diýýärler ekeni. Eşi elleri bir el biziň kelimiz ýaly-la. Şol bir wagt Kolhozlara azot gelýär eken elli kilolik halta. Her eline birini alyp ýöräp gidibilýär eken, hiç hili emgenmän. Soň gal daýawadan, daýhanadan. Enseň bor otaga gel, men ýasap beräýerin diýdim. Aý onsoň garşylap görkezdi. Indi biziň iki elimiz ýaly bir garş bolsa, biziň pilimiziň özi bir garş, bir bir barmak, iki barmak, dabara bir garş etdi bolup, biziň garşymyzdan ýene bir garş ýaly-la. Ulluga şuň ýaly bolsun diýdi. Aý bor otaga ýataýas diýdi olam. Aý öýe gelip täzeden piliň oň ýaly ülňüsi ýokda bizde. Ýüzüne ikik etdik, arkasynam üçlik etdik. Aý maslahatlaşyp oglanlar bilen, ussalar bilen. Aý bir äheň bir zat boldy-da. Onuň bir ýerden sapçylara sap ýasadyp. Aý Ýedi garşy sap, sapa derek on iki garşymy, dokuz garşymy bir zat etdik. Maşyna syganok boldum men. Onsoň bas güýjüň içine salyp, indi kwadar gelen, taýynlap gel diýdi. Aý, bor. Geldi ol ol. Han men ala köýne ussam diýip, aý, han pil diýdi. Aý, pil hem maşynda. Aýur gaty üýtgeşik ullakan-da. Bazara getirmänem bir hili gördük, bir üýtgeşik zat näme bolýar indi? Aýuryň ýaňkyny maşyny eltip nüm etdim. Garşylap gördi, eline alyp gördi. Men diýdim muňa diýdi, bir hepdeden baha beren men işläp göreýin diýdi. Aý bir hepde geçdi, iki hepde geçdi, ýene geldi onsoň bazaryň içinde şeýdip. Aý görnüp dur-da ýokarda adamdan, iki metr owan sandymmy näme boýy bar. Haýala köne gussa nirde diýdim. Min gorkýan pil düwäýendir, ýenedäýendir. Ýa bir kemçilik tapaýendir diýip. Aý, sag bol, Taňry erkarin diýdi. O piliň-ä diýdi, hezil berýär diýdim. Ýöne maňa şoň gal ýene-de biri gerek diýdi. Ow, ata-a şo pil bir neme. Ýok, meň oglum bar diýdi. Ol mendenem gödegräk diýdi. A häzir ussa kän obamyzda ýasýan ýönedeýän meňkä bir elli ýyl elli bäş ýyllan ussaçylyk etdik goýduk aý küýsedibä küýsedýä ekäwatdyr aý küýsese gelip çytaýda oturýan aňyrky serdaryň işigine baryp oturýan seredýän görýän onsoň ussaçylyk her kim özüçe bir zady düzedýä sen bir zatçyk goýup gidýäň oglanlar bir zatçyk goýup gidýä käwagt barýan oturýan bir şyňkyldy. Rodnoýda şol gulagyňy sesi gowy ýakýar, baryp oturýaňda. Gyşyna zadynda dükanyň içi ýyljak bolýar. Baryp oturýaň, öýdýär, böýdýär. Eý, ony näme üçin beýle edýäň aýdýan bolýan, onsoň o özi düşündirýär. Şol eýýäm kämilleşýär-de, her ussanyň öz nemesi bar-da.
Şu gün işläsim gelenok, ýatjak diýseň-de boldy soň sen eýýäm şu gün näme soňurrak turup işlärin iýýäň-ä, şol işem edibileň-ä. Turduň, nahar çaýyňy iýdiň, işe başlaýaň, şol işiňi edip urýaň, ol ünsüňi başga zada bermeli dälläni, pylana deýin ýataýyn-da, soň ertir işlärin diýseň, ol bolanok eýýäm, ýaltalyk döräp urýar. Ondan işläsiň gelenok. Ýaşyňa bir çene barsaňam uýgun boşmaly. Uýgun boşmasaň, eýýäm özüňe ýaman kynlyk duýdurýar-da.

Bize gymany ýaňur bärdinç kila altmyş kilany oglanlar tutda bizem dogana sebäp getirip bagda ýer agdardyp muň gal ekmeli şum gal seretmeli şeýt şewt öwretdi dagy zatlaram Äntinem indi şu wagt ine görýäňda kakamyň şeýtdi bizem indi goşulyk hem bag

Gelniň ýetmiş ýaşy arka atdyk. Irden turup, şu gün görenimi ot ýygýar, mallara döredýär. Guýyň noýagyň üstünde otag barýan, park ulagynda barýan, lugda barýan. Töweregimde oba. Ol agtygyň öýi ýörýär, muny döýýär, ony guwurýar. Bul adamyň durmuşy daş ol. Işdemya bu wagt. Bolya sag bol onda. Aman işle. Iki dan çagam bar bäş ogul üç gyz hemmeden öýli işikli hudaýa şükür barynyň ogly gyzy bar neneleri bar bagtly ýaşaýarlar hava bäşisem ussa bir oglum häzir daşary ýurtda Russiýada sapar bilen gitdi indi bir ýyl bolýar awusda işläp ýör ýagny

Öz eden işiň özüň iýeňde. Durmuşyňyzdan bir ýekeje pursady gaýtalamak berilse, nämä gaýtalardyňyz? Şonuň bileňokmy? Gelnazyny getirip ýelini alyp gelmek, ýa ilki ölüm bolanlara doga barmak. Şo dogadan indi hem akyl şol. Öýlenmäkäň-ä öýlenäý sen diýen. Öýleneňow çagaň bolsa, çagaň bolsa bagtyň bolsa. Üýtgeşik zat-da. Hawa, iň wajyp zat maşgala, galan zat alyp bilen maşgala. Alyp bolsa, ýa maşgalaň goh galmasyz ýaşasaň, adamyň ömrem şoňa bagly, ýaşaýşam şoňa bagly. Eger maşgaladan dama aňryk bärik çekilip dursa, ýenedip dursa, beýpbak bolsa, iýeninem bildirmeýär, içeninem bildirmeýär, geýeninem bildirmeýär. Gelen adamyň öňünde oturybam bilmeseň.